Tū Meke FM ko tō reo ora tēnei. Ngā mihi rā ki ngā taringa areare i tēnei wā kai te whakarongo mai. E tata ana te kaupapa nui, te kaupapa hirahira mō Ngāti Awa, arā ko Ngāti Awa te Toki 2019. Kāre roa, kāre roa. Ā, kai roto i te teihana i tēnei wā, ko aku whāea tonu ēnei nana, nō reira mōrena rā kia kōrua tahi, mōrena. Mōrena, mōrena. Tuatahi, hei, well, mō te hunga kai te whakarongo mai, tēnā, nā īngoa me nā hapū kai roto i a kōrua ka tīmata mai ki a koe e whā. Ā, mōrena rā. Ko Della, te raiti, te pire ahau, nō Ngāti Hāmu, nō Te Teko, nō Te Māpou marae. Morena tātou. Āe, morena nō tātou. Ko Waitangi Black taku ingoa, nō Ngāi Tai Whakaea, Te Rangi Hauhiri, Ngāti Hikikingo, ā, ngā hapū tokotoru o Te Ōtāmauru me Te Kahupāke ki Te Rangitaiki. Tēnā koutou. Ā, mōrena rā kia kōrua tahi. Hoi anō, tuatahi, ā, i ō kōrua whakaaro, ki ō kōrua whakaaro, ā, i tīmata mai a Ngāti Awa te toki mai i hea? Ā, ā, ka tīmata i a koe e Whaea Dallin. Oh.
Ā, hoi anō, ā, me kōrero pēnei ahau. Ā, i te tau, ā, 2013, ā, ka haere ake mātou ki, ki Pūkeko. Ā, ki te marae o Pūkeko. Ā, i reira mātou e tiaki ana i a, I a Waikaremoana, mō te ahurei o Tūhoe. Ā, i haere mātou ki reira, mātou o Ngāti Hāmua ki te awhi haere i te whānau. Ā, ka haere mai ai. Hoenō, te whakaekehanga o, ā, whanaunga kore, a Waikaremoana i te marae, ka tū ake te Karauna a Hohepa, a Meihana. A, i roto i ana kōrero whakamihi a ki a Ngāi Tūhoe mō te, mō te ahurei, whakamihimihi ana ia, oh, haere ana wana mihi ki te, ki te rangi rānō. Ana, i roto i ana kōrero, ka whakatakoto ia, e ia, tētahi, a, Ā, tētahi wero. Ā, ki te hunga pea e whakarongo atu ana ki ana kōrero. Ko te wero e pēnei ana, ā, kei a Tūhoe e whakahaerehia ana tā rātou ahurei, ā, whakarangatira whakakaha i te reo. Engari rawa a Ngāti Awa, Ā, kāre ia te mōhio kai te aha a Ngāti Awa. Ā, i te mea, ā, tērā pea kai te whai a Ngāti Awa i tōna huarahi Pākehā. I reira ka uru mai tētahi, ā, riri ki roto i taku puku, e, e whakaaro ana ahau, he aha rawa te kōre, te kau e kōrero pērā ai, e whakatakoto pērāhia ai te kōrero. Me taku mōhio, ā, he karaua tino matatau tērā, mōhio ki te whakatakoto, ā, i nā mānuka, hei tikiake mā te tangata, ā, e ngākau nui ana ki ana kōrero. Hoi anō, i tērā wā, ka uru mai te whakaaro, ā, ka haere rawa pea ahau e whakaae ana ki nā kōrero a te karaua nei. Me taku mōhio, āe, koia tēnei kei te whakatakoto haere i ana mānuka hei tiki ake mā Ngāti Awa ki te kawe. I reira ka uru mai te whakaaro, e, Me kaha, me kaha mātou ki te whakatū i te ahurei o Ngāti Awa. Mai taua wā, koirā te wā i whakatakotohia ai, i uru mai ai te ngākau hihiko ki te hiki ake i tēnei mānuka a te Karauna, ki te whakatū, te whakaara ake i te ahurei o Ngāti Awa. Nā reira, i roto i tērā o nā, o nā hui o te ahurei o, o, o Tūhoe, ā, ka uru, i reira mātou i te nuinga o te wā, i te taha o Tūhoe ki Kawerau, i te taha o Waikare moana, tā mātou rahi o reira, ā, ki roto i nā rā o te ahurei o Tūhoe. Nā reira, mōhio pai ai ahau, mātou, Ā, ā tātou, ā mātou tamariki ka uru katoa ai ki te ahurei o Tūhoe, engari he aha rawa tā Ngāti Awa ki a rātou, ki ā tātou tamariki o Ngāti Awa? Nā reira, i tērā wā, ka mōhio ahau, ā, me haere, Ā-hapū. Me haere ā-hapū tēnei kaupapa ki te whakakaha i a Ngāti, i a Ngāti Awa, i ōna hapū, ki te whakakaha i te reo i roto i a, i a tātou. Nā reira, i, me kī i tipu ai A te whakaaro mo te toki o Ngati Awa. Puta ai te korero whanui ki na hapu o o Ngati Awa, na ka hoki mai na korero e tautokohia ana e te nuinga o nga hapu o Ngati Awa. Ko roa pea ratou, o tatou e tiaki ana a mo tenei kaupapa ki waenganui i a tatou. Ana, he iti tino na tangata i ata whakaemia i tera wa, i te wa tuatahi. Ana, ko te kuia nei ko, ko Waitangi, a, ko tetahi atu ko na wahine ko Fiona o roto o Awanuiarangi. Ana, i te tīmatanga, e toru pea noho tātou. Me Moerangi, me wā mātou tamariki, ko tērā, ko Moerangi te mea a piri tata a, ki a mātou. A, tokotoru noa iho a, i tīmatahia ai a, ki te hiki haere te kaupapa nei. Kia puta, kia kaha puta i te, ki te, ki nā hapū pēnā i a, a Ngāti Rarawhati, Ko tērā hapū a i tere a kapo a i tēnei kaupapa. A, otira nā hapū katoa o, o roto o Ngāti Awa. Ngāti Awa ki konei ki Whakatāne nei, kaha. A, a, a, a Rangitaiki, Um, e ahua, e ahua um, i te tatari pea a, a te rangitai ki te kite pēhea ka rere, me pēhea e rere ai tēnei manu. Nā reira, ko nā kaupapa nui i whaihia, ko te, ko mātou ko, ko Waitangi, Me kī, ko Awanuiārangi te i tautoko kaha, tautoko i a mātou i taua wā. A Wiremu mā me ōna kaimahi katoa o roto o Awanuiārangi, pēnā i a Whiauna mā, i a Waitangi nei. Āe, hoi nō, i haere mātou ki te hui ā-tau, A Te Rūnanga o Ngāti Awa i taua tau, te 2013, ka tukuna te, a, te tono, a, ki Te Rūnanga i te mānuka tūtahi. Ana, i reira, a, i tautokohia ai te kaupapa. Āe, ka pai. Ā, pēhea ki a koe e, e te whaea, e, e Aunty Waitangi? Ā, ō, whakaaro tonu, ā, i te tīmatahanga o tēnei kaupapa, nā, ā, te rongo nei, nā, kōrero a Whaea Dallal, ko koe anō tētahi, ā, i tēnei rōpū, ā, e hiahia ana te hiki ake i tēnei mānuka i whakatakotoria e te pāpā, e, e, e te pāpā tio. Ā, nō reira, ā, ā, ō whakaaro tonu. Āe, āe, ka pai, tēnā, tēnā koe. Kai, ā, me te tuarei e Taraiti. Tika hoki tēnā, ā, i taua tau 2013 pea, ā, me ngā tau i mua atu o tērā, ā, maha, maha tātou o, o tēnei wī o tātou a Ngāti Awa e whakaarohia me pēhea te whakarauora tō tātou reo. me pēhea te whakakotahi i a tātou ngā hapū o Ngāti Awa me te whakakaha, whakapakari hoki a Ngāti Awa i roto i ngā mahi kapahaka, ngā mahi a rēhia, ngā te mea um, roa rawa te wā kua tū tēnei iwi o tātou i runga ngā papatū waewae o te motu. o te motu. Ko taku, ki oku whakaaro, ko te, te kapa whakamutunga o Ngāti Awa, uh, ko Ekipi, i tū ki Otautahi, i te 86 tau pea. Ah, he roa rawa, mm. engari me pēhea tō tātou uh, uh, whakaemi ngā whakaaro mm. me, ngā, me, me ngā taonga a tēnā, tēnā, tēnā ngā hapu kia kaha rawa te, te tū a Ngāti Awa i roto ngā mahi. Uh, tēnā anō, ko te pūtake, ko te, ko te reo. Mm. Te reo, ne, me, te whaka, whakaora te reo. E nui ngā, ngā hui, ngā wānanga i huri haere tēnei iwi o tātou, uh, te, te whakarongo ki ngā kōrero uh, o Tāhirini, nē, o, o Uncle Sid, mm. o te whakapiki te reo o, o, o tēnei iwi o tātou. Mm. So, kai reira ngā whakaaro katoa e, e, e, e huri haere ana i, i, i roto i a mātou, etahi o mātou. Mm. Me te tuku i te, i te pātai, i te, i te inoi pea, ki etahi o ngā pau o tēnei, um, o tēnei iwi Oh, me whakatū tātou he, he, he ahurei. Uh, ko ētahi o ngā uh, kupu whakahoki, whakautu, oh, kawa mātou te hēhea kia pēnā atu hoi. Mm. kia rite atu. Right. Ki ōku whakaaro, anō te āhua pauri ahau, te, oh. te, te kapo wēnei, wēnā kupu nā te mea, mm. He uri tata tātou. Au e mua me, me Tūhoe Pōtiki, Tuakana Taina, Taina rānei. Uh, engari, mehemea uh, he, he, he, he, he, he tauira pai, he tauira kaha mō tēnā, mō tēnā o ngā iwi, well, mm. pēhea tātou. Mm. E, eh, neha, whakatauira e, e ra o ngā iwi ki a, ki a tātou o konei, mm. kia, ah, kia kaha tātou ki te whakatū He, he kaupapa hei whakaemi katoa i ngā taonga a koe i a koro mā. Koirā kē te, te waka hei, hei, hei hui mā tātou. I taku rongotanga i, i, i uh, tae mai, i, i haere ake a, a Te Raiti, a, a, a Della ki te, tētahi o ngā hui a te runa, runanga o Ngāti Awa. ki te tuku i tana tono ki te whaka, uh, mā tana hapū pea e ārahi, e tīmata, mm. e whakahaere he hui ahurei mō Ngāti Awa. Ka wai atu au ki aia, mm. kia hui tahi māua. Mm. I rongo au e, e, e te tuahina, tuahine i pēnā, i pēnā, i pēnā. Koe, ai, tika he whakae mai ia. Oh, ka tae e tāwa, ka tae e tāwa ki te noho tahi, mm. ki te whakawhiti kōrero. Mēnā, mēnā ka kite he, he, he whāinga, me pēhea te whakapuāwai i tēnā o nā whāinga. So ka noho tahi māua, ka tina māua i runga i te pai, tino pai rawa atu, ana, i reira ka, ka whakamahere e māua me pēhea te tīmata ki te, ki, ki, ki te whakatō e tēnei kākano. Mm, mm. Koina. So mai reira ka tipu haere, neha, oh. ka tū ngā, ngā wā, wānanga tuatahi, ngā mm. hui mm. tuatahi, mm. Um, mm. E, e, e karanga atu ki ngā hapu, kia haramai. Mm. E, te hui nui tuatahi, uh, e kene pēr, tekau mā ono i tae mai, ngā, ngā tāngata mai i ngā hapū, te nuinga o ngā hapū o Ngāti Awa, a, ka tīmata te mahi mai i reira. Ko te tau 2014, te, um, te hui a Hurai tuatahi i tū ki te whare, a, ki mō te whare o Mātaatua, ki te pā o Te Manuka Tūtahi. Mm, ai. ai, ai.
Maumahara tonu, mm. a, a, i taua rā tonu i tū a te toki, a, i roto tonu i a Whakatāne. A, i te hoki nā mahara i te mea, i, i muri ki au, a, i roto i te, te kāpata tonu a Tūmeke FM e kohikohi ana i nā pūkaea tawhito ah. me te titiro ake i te Ngāti mm. Awa Festival Week. Ah. Nā, a, i ahau e pānui ana i, te, i roto i ahau e tahi pātai, i aha taua kaupapa I whakamoea, i tahuri rānei ki tētahi momo kaupapa kē.
Mai tēhea tau tēnā? Ā, i roto i nā iwa tekau, iwa tekau, iwa tekau mā rima, 1990, 1995, i taua wā. He, āe, āe, i, i whakatauira tērā. Engari, kāre te tino, hau ki roto i te ahurea Māori, ki ō ka whakaaro. Oh, ai, neha. ai, ai. Ā, ah, engari, um, he huihuinga, he huihuinga tonu mā, mm. mā, mā mm. tātou. Um, tērā atu o ngā kaupapa i whakatū he Ngāti Awa Festival, mm. ko ngā pēne te, tēnā, oh, ne, ai, ai. ngā momo ai. kai puoro, ai. Yeah, kai ai. whakatangitangi rānei. Ai. Ai. Nā reira. E, e, rua, e rua ngā rōpu haka i haere ko ai. te rōpu iti o te Uh, Tāwhara Mātaatua me Ai. Ngāti Rarawhati. Ah, Ai. ah, okay.
Mm. Nā reira, Rangimārie. he mm. āhua rerekē tonu a mai, oh, ahakoa ōrite te whakakotahi a Ngāti Awa ah. nā kaupapa e rua, ah. ah, he, he rerekē tonu. Ena, e. engari ko te horopaki mm. he rerekē. He ah, rerekē. Ah, yeah. ah.
Nā re, um, he aha uh, ētahi o nā kaupapa, uh, ko tētahi hiahia te, uh, te whakarau atu ki roto i a Te Toki i tēnei tau, arā, ko nā Tautohetohe. Ā, ā, ai te, ā, e, e hoki ana nā mahara ki te wā i tū te wānanga ki konei, ā, mō, maumahara nei au i te mea i whakapau kaha au i te pānui, ā, nā reira, ā, pēhea te haere o tērā taha, ā, ki a koe, ā, Whaea Dallum? Ō, ā, kua rā tētahi kaupapa, ko te tautohetohe nei, i te mea, ā, ko te rautaki i roto i te, i te rūnanga o Ngāti Awa, E whakakite ana te whakakaha i te reo ki te tau 2050. Ana, koirā tā rātou rautaki e whakarauora i te reo, ā, mēnā kaupapa e whakahaerehia ana e rātou ko ngā wānanga reo wīra. Nā, ka tīmatahia ake te toki, ana, Tērā pea ko te, ko te, te huarahi hei, hei haere mā tātou, ko te whakakaha i a ia tāngata ki te kōrero, ā, ko te tautohe tērā. Ā, e tauirahia ana anō, ā, tēnei kaupapa i roto i a Ngāi Tūhoe, te, te ahurei o Tūhoe, ātaahua. Kai reira tētahi, wētahi pūkenga hai whakakaha i te reo, hai whaka, um, kaha i te tangata kia pai ai te rere o ana kōrero, a, ma te hinengaro noho koe ka po haere i wō kōrero ana ka tuku. Ae. Kai roto i nā tautohetohe tētahi pūkenga, wētahi pūkenga hai, hai whakakaha, hai angitū ai tātou o roto i ngā teo ki te kōrero, ki te whakatakoto kōrero, ki te tautohe i nā kaupapa o te wā. Nā, he mea ātaahua tērā hai whakakaha i a tātou.
Tērā pea, i te whakaaro ake au, te āhua o te tautohetohe tonu, kaua i roto i a Tūhoe noa iho i roto i a Ngāti Awa, mō nā iwi katoa, anō hei tautoko i ō kōrero, hei whakakaha ake i te reo, mō ēnei rā i te mea ahakoa kai te tipu haere te reo, kei roto tonu i ngā whānau, i wāna i a tātou, ā, kāore e tino kaha te reo. Nā reira, e, e Whaea Waitangi, ka taea anō te kī, i roto tonu i ngā mahi tautohetohe, ka kaha haere te reo, ā, te reo kāuta nei me kī? Ki ō whakaaro? Nā, tika, tika hoki, ā, ko te uaua, uauatanga pea ki ētahi, he kōrero tene, nē. Ā, ā, ā, kōrero tene tētahi, āe. Ko te, tērā āhuatanga o te kōrero tene, ehara, he kōrero, ā, me tū, Ohorere ki te kōrero, niha, te tuku ā reo kau, kauta, ā reo kauta, ā, ka pai, ka pai ki ētahi ki te whakaniko, ki te whakauru te reo tohunga ki roto, mm. ki waenganui o, o wa, a rātou kōrero. Ā, engari, ā, tino tauira tēnā mō ngā iwi katoa, uh, ki te whakatū he kaupapa tau tohetohe, me mihi uh, hoki Ki a Te Iwi o taku Māmā, Ngāi Tūhoe, roa rawa tā rātou whakamahi i ngā tautohetohe o te hui ahurea a Tūhoe mai te tīmatanga. Pakari ana te reo o taua iwi, ā, me whai tātou i tērā. Kei te pai. Ko te reo mo te katoa. Mm, ai, ko, ai, mo te katoa. A, a kini pea koe rara i tikina atu e te pau, pauaka whakaata Māori, tēnā ai. hei hōtaka a, mm. mā rātou, ai, ai. te whakaatu ki te motu, a, te kaha o tēnā, o tēnā o ngā iwi, ki te mm. whakataetae i roto ngā mahi tautohe. Kua mōhio tonu tātou, ā, he maha tonu nā tāngata mōhio ki te tautohe i roto tonu i a Ngāti Awa nei rā, tērā pea ko te taha ki te reo, kāore i tino kaha nei rā. Āe, koirā te mea kei te āhua ngoikore, ā. Maumahara tonu ahau i te wā e tamariki ana mātou, ā, haere ana mātou ki nā 12. I roto i tētahi wāhanga o roto i ngā 12, tērā, i wērā wā, ā, ka whakahaerehia tētahi kaupapa pēnei, ko te tautohe. Ko nā Karau me nā Kuia Wera ka tū ki te tautohe i nā kaupapa o te wā. Oh! Ā, nō nei tētahi ātaahua i roto i wā rātau kōrero. Mō te whakaputa i tēnei mea te katakata nei.
Te ngahau. Āe, te ngahau.
Te ngahaka, ngahau nā karaua me nā kuia, e, kāre tua atu o tērā. Kōrero tō Rangapū tonu. Ai, ai, ngā mea katoa. Koina.
He, he koi, nē, ha? Ai. He koi te hinengaro. Koi te hinengaro. Mm. Kāre i kitea i roto i ēnei rā. Mm. Ai, tika tonu, mm. tika tonu. Koe, so, koe ke te wā, koe ke te wā, kia, koe ke te wā. Kia whakaaro, kia, kia whakauru tēnā wāhanga ki roto i ngā mahi o Ngāti Awa te toki, koe kē te wā. So ko tēnei tau, te tau whakatauira, i tēnei āhuatanga o te tautohetohe, e te iwi, kei te hiahia, māua ko Whaea Della, me te, me te rōpū o te ahikā, he, he tāngata tēno, Kaha ki te tū, hihiko rānei ki te whakatakoto, whakarewa i te reo ātaahua o Ngāti Awa. Nau mai, haere mai. Ah, ka pai. Koiena, hara mai. Ah, whakarongo rā ki te karanga o te ahi kā e te iwi, ah, e Ngāti Awa, e Ngāti Awa. Ah, hoi anō, kia titiro ake i te kaupapa mō nā rā e rua e taka mai nei, ah, te Rāhoroi me te Rātapu. Um, he aha ngā whakataunga? Koinei pea te tau kua, kua piki ake te uru mai o nā hapū, mm -hmm. a kua nui ake nā hapū kua uru mai hai, hai a whakataetae i tēnei o nā, nā te toki. Ana, kai te kite ahau i nā marae katoa o roto o Ngāti Awa whānui, mm. a, E muramura ana nā, nā Rama o nā, o nā marae. I te ao, katoa, i te pō. Katoa, katoa. Ā, ki te whaka, ki te mahi wā rātou whakaharatau, i wā rātou kaupapa. Āe, ātaahua, i roto i tēnei o nā, ā, o nā te toki, me taku mōhio, me taku whakapono, ā, ka piki ake, ka piki ake. Ā, nā te awa, nā reira me kaha tonu tātou. Nā te awa, kia kaha tonu tātou te whai i tō tātou reo, ā, te whakaputa i a tātou.
Āe, i te tīmatanga, te tau 2014, e whā noa iho ngā rōpū pakeke whakataetae iti nei nā rōpū tamariki, engari i tēnei tau Tokowhiti pea ngā, ngā, ngā rōpū, ngā kapa tamariki, mm -hmm. te kau mā rua ngā kapa pakeke. Oh, mm. so, ko tino piki te, te hēhea ngā hapu, mm. te kaha ngā hapu ki te whakatū he, he kapa. Hei pupuri e toa i ō rātou mana. Ai. Ko rātou mana. Ai. Ā, ka pai. Mō, mō tō tātou iwi, mō te, te, te orangatanga o Ngāti Awa. Ā, ka pai, ka pai. Um, uh, ki tenei au tētahi, uh, mā te huruhuru te manu ka rere. Uh, koira tonu te whakatau ki mō tēnei? Ā, tino.
Oh, oh, oh, ehara i te whakatau ki, ba, engari he whakatau ki tino, tino whakahirahira kē tēnā. Mōhio tātou kahi, kare, kare te, Te manu e rere, mēnā kāre he, he, he hururu, he hururu, he kura. Uh, engari, uh, mihi atu ki, mihi atu mātou, te ahi kā, uh, ki ngā kai tautoko, mm. ngā kai tautoko, ngā, uh, uh, te, te whare wānanga o Wanuiārangi tētahi, te runanga o Ngāti Awa anō, ko rāua ngā, ngā kai tautoko nui, Matua nei rā, mai rā anō. Āe, me ngā ratonga, hauora, te toko i te oro o Ngāti Awa, te puna, te puna ora o Mātaatua, rātou, me ngā momo komiti whenua o Ngāti Awa, o Kuhu mai, ki te tautoko. A Rangitaiki o Mataroa, Namaroa. Rangitaiki o Mataroa, Kiwinui o Mataroa, āe. Oh, ka pai, ka pai. Ā, āhua nui rawa i tēnei tau. Āe. Alright. Āhua tōmuri, tōmuri ētahi. Alright. Ki te homai ā rātou huruhuru, engari ko tae mai. E, e, Mihi nui. e hara, Kei te e noho i hara.
te titiro, ā, ka taea te kai te hia, ā, ka taea, ā, me whati kia. Āhua āwangawanga kē mātou, e wari atu tonu. Engari, i tēnei wā, ā, ko Hikina Kua ara mai te rā.
Tērā pea i mea atu te pōhē, ā, kua utua nā Pire me hoatu tētahi koha, ētahi mea ki a te toki kia tū ai tā rātou kaupapa, ka pai. Ehara, koina. Engari e kene pea ko tō tātou i kare nō tātou tino tono atu ki Te Mātāwai. Me āta titiro tātou ki tēnā āhuatanga mō ngā tau kei te heke mai. I te mea he momo wānanga anō tēnei, nē? Kohikohi i a Ngāti Awa, nē? Ka taea te kī, nē? Ehara.
Āta mātao ai tērā. Ko te reo te tino pūtake. Ko ngā kaipika i runga i te ātamira, me noho ki te reo. Nā rā e rua, ko te reo ka tuku. Ia, ngā wā katoa. Koera te, te, mai te tīmatanga o, mm. te, o te toki, koera tōna kaupapa, mm. mm. ko te whaka uh, kahai te reo o Ngāti Awa. Mm. Koera te... Uh, engari, uh, uh, Mm. Ahakoa tūmarako hia nei mātai kia, kia whakahaere hia te toki i roto i te reo, Māori mm. anahe. Mm. Uh, he wā anō, uh, ka huri anō wētahi o nā, Ōna kaikōrero ki te reo Pākehā. Mm. Nā reira, kau tātou e kōrero Pākehā i wā tātou ahurei. Pono mārika e kō mutu kē tērā tā. Ah, e, ai, koina. Ah, ah, ki te hunga o Ngāti Awa, kāre tino matatau ki te reo, me haere te tiki tiki nare. Haere te tikitiki mā te taupānga, kei runga tonu i tō wā pūkoro, hei tonu te whai. Wī, ā, koina. Nā reira, te taha ki te utu i te mea, kua kāre tino rahi, ā, kaua ki te utu aroha mai, te kuhu atu ki te wāhi i te Rugby Park nana, i te papa tākaro o Whakatāne. Inā, kaua ko te kēti matua kei tērā taha i te wāhi Tata atu ki te whare kaukau nei, te Āe, kuhuna tata atu atu na. ki te whare kaukau, aroha mai kē i te iwi, ko te, koirā kē te, i, i whakataungia ko tērā te, te tomakanga, um, ki Te Hui Ahurei a Ngāti Awa, um, mai i te, āe, te wāhi o, o, o te, te hopua kaukau, Āe. te, um, te taha o te horo o ngā hoia, Oh, ai, ai, ki, ai. Ki reira koutou e, e, e whakatū i o koutou waka. Mm. A, tērā taha o te huarahi o Domain, mm. a, kai te waiho tērā mā ngā, mā ngā um, kapa, kia ai. kuhu mai rātou ki, ki, ki runga i te papa, mm. a, me ngā kaumātua pēra. Ai. Oh, ka pai, ka pai.
Kare, kare tino he utu, engari he, he koha, he koha a, a Ruataara pea, a, kai tēnā, kai tēnā ōna whakaaro. He, he iwi māmā tēnei, he iwi ha, arohanui, ki te tangata, kāre he utu, ko, ko, ko ō mātou whakaaro, a, Ā, i ngā tau, ko tēnei te, te toki tuawhā, Ai. kia kaua utu. Mm, ah. Iwi, tēnei. Paku noa he o te whakaaro pea. Ah, nā konā, i kuhu mai a Mā te huruhuru te manu ka rere nē rā. Ah, ka whai, ka whai. Ah, hoi anō, ah, ah, me whakairia te kete i konei i tēnei wā. He kōrero atu anō wā kōrua, ah, ki a koe Whaea Dallin? Oh, koe rā noho i te whānau, pēnā ka, ah, ka haramai koutou i te mata, mātaki i te, I te toki, me, me huri mā tērā o nā, nā, nā Kēti, mā te taha ki te hopua o, o Whakatāne. Kaua haere mai mā, mā tēnei taha, ka tonoa koutou ki waho. Mm. Ai, ka hoha anō koutou te, te hikoi, mm. ā, ki tērā taha rā anō. Mm. Nā reira, aroha mai ki wēnei whakaritenga mm. i te mea, ā, Ka whakairia e nā, nā Tohu ki a koutou katoa, kia pai ai tā koutou kite, ā, me huri ki tēhea kēti koutou kuhu mai ai. Nā reira, kia kaha tātou ki te āwhina i tō tātou kaupapa. Te Toki, 2019. Ā, i tēnei o ana whā tau. Kia ora tātou. Ā, kia koe anō, Alice.
Āe, ā, hei whakamutu māku, ā, kai te haramai te tangata a te ahiahi nei ki te kōrero ki a Kahi, ki a Ani rānei, mō te āhuatanga ki te, ki te parakore. Engari e te iwi tēnei tau, kei te whakaaro mm. tātou, mātou o te ahi kā, mō tō tātou taiao. Mm. Mm. Kia kaua hiri katoa mai ngā, ngā taonga kirihau, oh. niha, ko nā plastics wērā, mm. niha, um, Hiri mai ā koutou ipu wai, pātara wai rānei, ā, he aha nei, wha-ā flask hoki, ka reiti tino mōhio te kupu hou mō ērā. Engari, ngā mea, nā pātara pounamu, nē, nā mea karāhe, me ngā tākai, nā tākai kirihau, kaua hiri mai wērā, tīkina atu nā, nā, nā pēke pepa, mm. neha. Mm. Mm. Uh, kia whakaarohia tātou, kia iti, iti rawa mai te, te, te kaute o nā rāpihi, neha. Mm. Uh, uh, kia hāngai tonu ki te, te tikanga o te parakore. Mm. Engari ka haramai Taku mōhio kei te haramai te tangata whakahaere, tēnā āhuatanga mō tātou ko Krishna tana ingoa, so māna kē whakamāramahia atu te tikanga o tēnā whakahaere. Ka pai. Kia ora koutou.
Ka pai. Tika tērā, Waitangi. Ka pai.
Hoi anō, āe, me whakairi a te Te kete kōrero i tēnei wā. Nā mihi rā ki a kōrua e aku whā, te kuhu mai, te kōrero ake. Mō Ngāti Awa te toki i te mea kāre e roa, ka tū nā kapa katoa ki runa i a Papatūwaewae, tamariki mai, pākeke mai, me nā rōpū whakangahau anō hoki, i te whakaatu i nā mahi, nā mahi whakapau kaha rātou i roto i nā marama, i nā rā, i nā wiki. Nō reira, ka mihi ki a kōrua tahi. Tēnā kōrua mō nā kōrero.
Tēnā koe tahi. Tēnā koe tahi.